Ĩ nĩũĩ kwĩna mũndũ ũngĩtinda agĩkwĩra ũrĩa Kenya yaharire atĩ anga maũndũ nĩ mathũkire mũno mũno mũno mũno mũno mũno mũno. No rĩu rĩ, gĩtũmi kĩa inyuĩ muone njĩra maũndũ maikarĩte ũguo rĩ, nĩ gũkorwo mũrenda kũrora kĩũndũ kĩrĩa gĩtararuta wĩra. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ wagĩrĩirwo ũmenye atĩrĩrĩ. Ũngĩkorwo na maĩ ta rĩu matheru rĩ, maĩ mau ũngĩmekĩra rangi wa blue nĩmathũka githĩ tiguo? Ũngĩmekĩra cumbĩ nĩmathũka matingĩnyuĩka. No maĩ oro mau rĩ, no ũmoe ũitĩrĩrie thũkũma ciaku. Maĩ macio ũngĩmoya wĩkĩre thamaki rĩ, thamaki ciaku nĩigũkũra. Kuoguo ũrĩa ndĩrauga nĩ atĩrĩrĩ, kĩũndũ kĩrĩa weka na kĩrĩa wĩnakĩo rĩ, kĩu nĩkĩo gĩgũkũhe answer. Yaani

Ũngĩrora kũu guothe nĩ manyũmba ma mangoroba na ma mahiga, kwĩna nyũmba ta ngiri na makiri. Ta rĩu ĩyo ũrĩa nyũmba ĩmwe tu rĩ, nyũmba ĩmwe gwakwo nĩ mabundi, kwĩna mũndũ wendirie ma curtain, kwĩna ũngĩ wendirie furniture, kwĩna ũngĩ ũreka gardening, kwĩna ũngĩ ũreka house girl, na nĩ kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩndũ kĩmwe. Ĩyo nĩ nyũmba ĩrandĩka andũ acio othe. Rĩu we rĩ, mũtwe waku nĩ wĩna bata gũkĩra nyũmba ĩyo, tondũ mũtwe waku no ũthugunde maũndũ mangĩandĩka andũ angĩ aingĩ mũno mawĩra, koguo tiga kũhũthĩra na kũthũkia wa na njohi ũguo ũrona andũ aingĩ mathũkĩtie na njohi we ũtuĩke ũinũkaga thaa thita cia ũtukũ hĩndĩ ciothe wĩ mũrĩu ũkĩgũthanaga na ngari hĩndĩ ciothe ciringi yaku ũkĩona nĩ kĩrabu kũthiĩ kũinĩra andũ gwĩka atĩa maũndũ ta mau ũguo ĩ tũraiga atĩrĩrĩ ciringi yaku rĩ tageria kũmĩthikera na ũkamĩikia handũ ĩngĩciara kaũndũ kanini tondũ kwĩna maũndũ maingĩ mũno ũngĩka, to mũhaka wambĩrĩrie kũrĩa gacũmbĩrĩ, to mũhaka wambĩrĩrie kũrĩa igũrũ, tondũ ta rĩu rĩ, wagĩrĩirwo wona neighbourhood nĩ kwagĩa andũ aingĩ rĩ, ũkamenya haha no haigwo mbucĩrĩ, no haigwo matumbũ, no haigwo mĩtura, no haigwo ngereci, nĩ wanyita? No wĩige handũ ha gũthondekaga keki, nĩguo? No wĩige grocery. Ũrĩa ndĩrauga nĩ atĩrĩrĩ, ta hana thigiriri, ndiũĩ kana nĩ ũrona thigiriri ũrĩa ciokĩra o rũcinĩ rĩ, itirũgamaga handũ kwanjia kwaria ciaca, cirũgamaga gwĩciria kamũtu ka ũmũthĩ gakuma nakũ, ũkona irũrũnganĩte irũrũnganĩte ũguo irũrũnganĩte ikĩũranagia nĩha wona indo, nĩha wona ka, nĩha wona gakeki kagwĩte, ũkona nĩho ciarora cithiĩte. Ta rĩu kũrĩa gwitũ Ndagurĩti nĩ kũrĩ kũndũ gwĩtagwo gĩthĩnjĩro. Nĩ gwakoragwo na hũngũ nyingĩ mũno na manyoni marĩa mothe marĩa me mĩkanye manene matũraga kũu o rũcinĩ, nyoni cia mĩthemba mĩingĩ mũno. Rĩu rĩ, nĩ gwathire ũguo gũgĩtuĩka mathagiro marĩa mateagwo kũrĩa kĩara-inĩ na waste ĩgĩtuĩka nĩ yagĩire goro mũno tondũ rĩu okorwo nĩ andũ arĩa mararera ngui, kwĩna angĩ marathiĩ kũruga mĩtura, ma waste mau nĩmo matuĩkire makuaga. Rĩu kũguo rĩ... hũngũ ici nĩ ciagire kĩrĩa ciokaga kũrĩa kũrĩa kĩara-inĩ. Rĩu koguo hũngũ ici rĩ, cionire tũtigũtinda o haha tũgĩũka na tũtigũka kũrĩ andũ tondũ tũtiũmbĩtwo tũrĩ andũ. Koguo ingĩ cianyitanire ũkona ciarora Gĩthĩria, ingĩ ikanyitana igathiĩ airport nĩ kũrĩ waste, ingĩ ikanyitana igathiĩ Dandora road dump site. Koguo ũrĩa ndĩrauga nĩ atĩrĩrĩ, reke kagũrũ gaku gakoragwo ga gũgũtongoria kũrĩa ũngĩthiĩ kuona mũtu no to kũrĩa ũgũthiĩ gũtinda ũkĩhũra ciaca, ũkĩyũragaga ngoro, ũkiugaga ũrĩa maũndũ mathũkire, aca, nĩwe ũrathũkia mũtwe waku. Maũndũ no mega tondũ wa rĩrĩ, angĩkorwo andũ no maragũra ndege rĩ, ta rĩu China last year maragũrire ndege hakuhĩ ndege ngiri magana matano, China na nĩ bũrũri ũmwe wa andũ akuhĩ erũ. Koguo ũrĩa ndĩrauga nĩ atĩrĩrĩ, we na nĩwe ũtuĩkĩte mũtambũre mũno, mũgĩkũrĩ, mũgĩkũyũ, mũgĩkũrĩ, you know, hana rũĩ, rũĩ rũtuĩkaga nĩ rũĩ, nĩ waigua, na nĩkĩo rũtakuaga ngoro, kwĩna maĩ na gũtarĩ. rũtithamaga, rũthiaga tu o rũgĩthiaga na nĩ rũmenyaga kũrĩa rwathiĩ tondũ nĩ rũĩ. Rĩu o nawe mũgĩkũyũ nĩ ũĩ, ũyũ nĩ John Motivator Ndung'u agĩkwĩra ũkĩra ũthiĩ ũkamathe na ũrorĩmia gũkumia. Na ũngĩkĩigua message ĩyo nĩ njega na ũgakĩnjikia kanyamũ, namba yakwa nĩ 0722 733 882 na no ũnjarie kũrĩa YouTube John Motivator Ndung'u ũgĩ subscribe nĩgetha tũgĩteithanie harĩa tũngĩhota. No reke twĩkĩrane muoyo na indo nĩ nyingĩ gũkũ thĩ. Cheers.